Class Nine zirlai naupangte, Mizo subject zirtirtu sarmuante ka ni a, tun ṭumah chuan zirlai pakhatna kan zir ang a, a saw raltiang tlanga tih hla a ni a, a hla hi ka chhiar chhuak hmasa phawt ang a, chu Mizoa he hla phuahtu chanchin sawi pahin a hla hi kan sawi fiah dawn nia. A saw ral tiang tlangah Kraws hlun tak chu a ding. Tuarna leh mualpho tarlanna chu. Kei ka tan chu Kraws chu ngaihhlut awm ber a ni. Misual tan mi tha ber a thi si. Chu cross chu pawmin ka vuan zel ang, thla fam dai rial ka chan hma loh chuan thlah lovin ka vuan tlat zel ang a, lal lukhum lua ka la chan ang. Aw, chu Kraws khawvel mi hmuhsit leh en dawng chu kei ka lunglai kuaitu a ni a. Chung Pathian beram no van ropui kalsanin Kalvari tlang a put thlen vangin. Chung Pathian hrai duhleng thisen luan Kraws ah chuan Vanhnuai thang thil mawi ka lo hmu a, kei misual ngaidam leh min ti thianghlim turin ka Lalpa Isua tuarin a thi. Rinawm leh nghet takin chu Kraws chu vuan ila, hrehawmna leh mualpho dawn lovin, nakinah, van inah min la hruai khawm ang a, chatuanin ropuina kan chang ang. He hla hi George Bernard phuah a ni a, The Old Rugged Cross a ni a, Mizo ṭawng-a lettu chu Lalmama a ni. George Bernard-a chanchin hi kan tarlang anga chuan chumi rual chuan a hla hrilhfiahna hi kan tarlang nghal dawn a ni a. George Bernard hi February ni li sangha zariat sawmsarih pathuma Youngstown, Ohio ah a lo piang a. A naupan lai atanga Pathian thu hriltu nih tum a ni a. Amaherawhchu an chhungkaw harsatna avangin, A nih tum hi ih a ni nghal mai thei lo va. A chhan chu kum sawm paruk mi chauh a nih laiin a pa in a boral san a. A nu leh a unau nu enkawl la ngai avangin lung alh thei laih chhuahna khurah a inhlawh ta a. A pa boral atanga kum li hnu velah chuan tumkhat chu Salvation Army rawngbawlna a han chhing ve a. Chumi tumah chuan a naupan laia a nih chak em em thin. Pathian thuhriltu nih chakna kha amah a rawn lian leh ta em em a. Tichuan, an chhungkaw hna pawimawh kalsanin Pathian rawngbawl turin a inpe ta a. Kohhran hrang hrang hnuaiah Evangelist hna thawka, Pathian thuhrila a vah kual hnuin mahni inchawm turin kum sangkhat zakua sawmah a pen chhuak leh ta a. Kum sangkhat zakua sawm pahnih December thla Michigan-a rawngbawlna a neih lai chuan Pathian hnenah a tawngtai a. Rilru leh tih tak zetin amah pawl turin a dil tawp mai a. Chuta a tawngtai zo chu a rilrua Johana bungthum chang sawm paruk thu hi a rawn lang ta tlut tlut mai a. Chutichuan he hla chang khatna hi a rawn phuah chhuak ta a ni. Kraws a Isua tawrhna chu a mitthla ah chiang takin a lo lang a, misual ber, an chhedawng, suam hmang leh tual that te an tihhlum thin angin Isua chu an kheng bet a. Misual ten chatuan nunna kan neih theihna tura Isua tawrhna chuan a rilru a hneh em em a, a tan chuan Joaia thil hlu dang a awm chuang lo. Chuvang chuan, Isua chu misualte tana thi a ni tih a pawm thlap a. Thih thlenga Isua rawngbâwl turin a intiam a. Harsatna kârah pawh nghet taka dinga vânrama lal lukhum chang ngei turin a inbuatsaih ta a ni. Lal lukhum hlua ka la chan ang tih hi chan tih lai hi han sawi feh ila. Saphlaka chuan An exchange is some day for a crown a inti a, exchange tih chu chan tihna hi a ni a, chu chu inthleng tihna a ni. Harsatna karah pawh nghet taka tinga Isua tana thih thlenga rawngbâwl tura a intiamna chu. Vana lal lukhum nen a inthlengpui tur niin a ngai a. Khawvel mite hmuhsit leh engdawng Kraws chu Pathian Fapa misualte tana a thihna Kalvari tlanga kan tana a put thlen a nih avang chuan chu Kraws chu a thinlung luahtlattu a ni a. Kei hi ka lunglai kuaitu a ni a, a ti a. Thil lungluahtu hi a inang lo thei hle ang a, a thenkhat chu kan thin lunglua tlattute chu eng emaw khawvel thila in leh lo tha tak emaw lirthei emaw te a ni ang a, ani erawh chu a thin lungluah tlattu chu. An chhe dawng Kraws ah Isua tawrhna kha a ni. Kalvari tlang thleng a kan tan a, a put chho a kha. Kha kha he hla phuahtu thinlung luah tlat tu a ni. Chang hnihna ah hian Pathian biaram lo tih kan hmu a. Beram no tih hi Isua tihna a ni a. Beram no hi symbol a ni a, symbol awm zia chu tawi te kan sawi feh dawn chuan ai awh emaw ai ding tihna a ni a. Isua ai awh hian beram no tih hi a rawn hmang a, hei hi beram no haw rawk pui bi tih hi, hei hi khawi hmunah pawh kan hmuh chuan beram no a intih chuan Pathian beram no a ni chuan Isua tihna a ni. Kristiante chhinchhiahna Kraws a niang hian Isua pe ram no tih kha ang khat a ni. Pathian Fapa mal neih chhun Isua thisen luatna Kraws chu khawvela a thil hmuh a mawi ber a ni a. Misualte min ti thianghlim tur leh min ngaidam turin Isua chu nasa taka tuarin a thi a ni. Harsatna leh hrehawmna karah pawh Isua hnung zuiin mualpho a tul a nih pawha mualpho huamin chatuana lawmman tur chu beiseiin Vanrama a hruaikhawmte zinga tel ve ngei turin he hla phuahtu hianin min sawm a. Chang phumna ah he hla phuahtu hianin Vanhnuai Thang thil mawi ka lo hmu a, a ti a. Le thil awm zawng zawng a thil hmuh tawh a mit hmuh a thil mawi ber a sawina a nia, chu chu Isua thisen luanna Kraws kha a ni. Kan mawi tih ber hi inzawt theuh ta ila a inang lo fur ang a, a then chuanin hmeltha te emaw zai thiam te emaw hmuh nuam kan ti daih ang a, entir nan umm. K-pop star kan tih ang chi te hei BTS te Black Pink te pawh a ni ang chu. Chuan chu lo pawh i hmeltha leh pian nalh eh VS model kan tih ang chi te hi amaherawh chu he hla phuah tu ina mawi a tih ber chu Isua thisen luanna cross kha a ni. Rinawm taka a dam hun chhung zawnga Isua hnung zuitu George Bernard-a chu October ni sawm sangkhat sakua sawmnga variat khan Reed City, Michigan-a a thi ta a ni. Tuna kan zirlai hla hi. Hla pakhat, Kristian hlabu number zahnih pasarihna tlang mawi tak chu a awm tih hlan in pawh khan a inhnaih hle mai a, he hla pawh hi sap hla leh ling tho a ni a, There's a hill, lone and grey tih Robert Carradine a phuah kha a ni a, chutah chuan a thunawnah chuan a. Tuarzia ka hriatin ka mittui a tla thin. Chu tlang chu ka thlir englai pawhin chu tlangah chuan Isua'n a tuarin a thi a, kei anga sual chhan damna turin, tiin a inziak a. Kan zirlaia hla a saw ral tiang tlanga ti hi Kristian hla bum number zahnih pathumnaah khan a awm bawk a ni. Keini pawhin he hla buah duh ang hian nghet tak leh rinawm takin Kraws chu kan buan tlat ang a. Aah nghet tak leh rinawm taka Kraws buantute nunah chuan aah tih tur leh tih loh tur thler hran thiamna te a awm a. Insum theihna te, miin an tih ang apiang ti ve lo tura inthunun theihna te. Chung zawng zawng chu kan nei a ngai a, miten min hmu si te nih pawhin, kan mual pho dawn nih pawhin, kan mual pho ai leh hmu sit kan tur ai, Kraws-ah Isua khan a lo tuar vek tawh a ni tih hria ila, nitina kan hun hmanna leh kan thil tihna kawng engkimah Isua hnung zui turin kan inbuatsaih theuh dawn nia. Kan zirlaiah hian tih tur te tih a awm a, hei hi kan assignment tur a ni ang a, group ah han ka rawn dah tho ang a, a to bul atanga chhui a hrilh fiah tih kha kan chhan thiam loh takin tlem kan sawi ang a, ih a to bul atanga kan chhui dawn chuan a hla thupui te, a phuah tu emaw, hla lehlin a nih chuan eh a letling tu emaw hming te kan tarlang ang a, chuanin a hla. Tlangpui kha an ziak ang a, thui lutuk lovin chu Mizawah chuan hrilhfiah tura a rawn dah chhuah hla tlar kha kan ziak lang ang a, khami kha felfai takin, fiah takin a hnuaiah a hrilhfiahna kan ziak leh dawn nia.